Il-programm tal-lum kien iġib lilkom minn Red Bubble, Eurovision ta' French Restaurant, Seychelles Restaurant, Again, Nerve, Again, u Christina Aguilera. U fuq il-programm tal-lum ser niddiskutu ftit ħsibijiet tal-aħħar fuq Pride, Xtina u l-Gastropubs.
I'm not cocky.
Dik ma konċ nafa jen. In bis-serjeta.
Għax Bionic Woman, dak l-album ma tantx smajtu ħafna, as in I could tell it was from Bionic Woman. Firstly, l-album jismu Bionic. Insomma, whatever, fimtni xrit ngħid. Jiena I'm a classic Christina girl, jiena I know her like late 90s, early 2000s music. It's very that.
Mhm. U dak vera joġobni, pero jien actually skopriet bija permezz ta' Bionic. I mean, eh, Bionic I feel like was her big comeback after like a few years hiatus fej she wasn't doing much. U ħafna nies ma apprezzawx ħafna dak l-album u onestament justice for Bionic. għax tipo Vanity, Not Myself Tonight, vera xtaqt li daqqet Not Myself Tonight. Imma jien naħseb she's aware that Bionic Woman then is one of the lesser Le mhux hekk, I mean All Your Pride imbagħad ħaddoq il-bops kollha. She did the most. Il-fatt li jiena ħarist lejk u għedtlek jaqbilla tkanta Candyman u Ain't No Other Man u mbagħad dak il-mument stess Daqqithom back to back. It-twerżiqa li ħarġet minn ġisimna. Eħe, I mean, jien naħseb sewwa. Dik il-meme tar-ruħ ħiereġ minn ġol kadaver. My soul leaving my body when Christina sings a song. She really did that. Vera nixtieq nista' nagħtiha ċapċipa bis-soundboard but alas! Is-soundboard illum mhijiex disponibbli. Għax insejtu għand Will Brown, so. U onestament mingħajr Lisa preżenti is it even worth having a soundboard? Vera, aħna nidħlu fid-diskussjoni u numbraw is-soundboard. Ninsow, amen, ninsow l-eżistenza tagħha. Mbagħad ġast niftakru ndoqqu xi ħaġa random. It's very that.
Nixtieq nagħti ftit update qabel ma nidħlu għad-diskussjoni tal-ewwel brudatina lil kull min ehm, batilna email għal t-shirt, ma nsejtkomx, naf li hemm min vera issa ilu li bat li email, jiena onestament kont ġast qed nistenna li forsi jibatu xi nies oħrajn ħalli nagħmlu order naqri kbar u nippruvaw nimminimizzaw il-prezz kemm jista' jkun, imma issa ma rridx inħalli lil kulħadd jistenna għal wisq aktar, so b'li għandi ħa nagħmel l-order ehm, u potentially li forsi jinqas naqra l-prezz, hopefully issa naraw ehm, u għal kull min għadu mordna t-shirt u jixtieq jordna t-shirt do let us know via email preferibbilment kert u sara at gmail.com. Għax aħna what business queens? We are, I mean, which other business queen would have orders coming in for the merch imma just jinsow u mbagħad jiftakru Aha. Amazing.
U which co-host will give you a free Sinjung t-shirt? Girl, oh my god, kif bellaħtni u dawwartni ta' taħt fuq. Slay. Jina qatt ma kont qed nippretendi li ħaġġib li free Sinjung t-shirt. Well, guess what?
And Mimi, more than we anything, did.
more that wasn't custom made. I mean, how random is it li sibt artist li actually għamel t-shirt? Hux tassew.
Bil-print free Sun Young. Ma kienx hemm ħafna ta' For context għal min ma rax il-video, jiena tajt t-shirt ta' Free Sun Young lil Sara għal berdejn tagħha u dak ġibtu minn Redbubble, shout out lil Redbubble, u vera kont xokk il actually sibt desinn ta' Free Sun Young mal-ewwel, vera kien sabiħ, Il-kulur tal-flokk jikkumplimenta il-logo, but word ngħidu wasal mal-ewwel, so I was like, damn. Qatt ma xtrajt xejn minn Redbubble, qatt kont naf x'inhi din. Veru ikoniku. Dawn l-istikers kollha li għandi fuq dan l-imbierek laptop ta' Redbubble. Minn Redbubble, I will check it out, proset. Anyway, vera nirringrazzjak, il-gift vera vera cute. Mwah.
U eħe, that goes really well with a post I sent you today Joost Klein ipposja fuq l-istorji tiegħu li xi fan għamel tattoo ta' Joost Klein, Droomgroot. Droomgroot, look at Mrs Pronunciation! Girl, We love her. I'm giving, eħe, so basically Joost Klein. She's giving Nederlands.
Għax Joost Klein, Klein tfisser żgħir, imma Droomgroot, so big dream. Dunkarm really could never. He could never!
He Joost could never Klein throw throw Groot. Groot, okay?
U għamlu għatatu u vera sli, actually, u... U ma trix wisq biex tagħmel inti Ma triċ wkoll biex b'derrata. namela jien at this rate, immur libs għal Free Young t-shirt. Il-fat li... Jekk ma jtellakx fuq il-palk. li il-fat li d-diska partikolarment, u la- like, minn artist Olandiż u laqqas bl-Olandiż, għax bil-Ġermaniż, em, għanda chokehold fuqi and it became my entire personality in the span of a month and a half, jew kemm jila li like skoprejta. We haven't looked back since. No, there could be an entire like TLC special series made about it like Verament.
My Strange Addiction. My Drug of Choice, Joost Klein. Uh, Fries and Young specifically. Verament. Joost Klein actually vera għandu uċċu vera sabiħ, id-darba l-ora batlek post oħra tijaw, like... Uċċu jimbidel f'kull ritratt li tibat. Ija, eħe, cause I think...
Għax il-facial hair u xaru jkun. Vera għamlu differenza, eħe.

Jiena nixtieq nibda billi ngħid li ma tantx ipparteċipajt f'avvenimenti ta' Europride, sfortunatament. Kont naf li għaddejjin u like kemm inti u kemm il-kuġina stednitni għal ħafna affarijiet but it's just I always had something else going on, miss pretends to be busy, I was actually busy, allavolja kien hemm drabi fejn għedtuli ejja dil-event u għedtlek ma nistax għax għandi hekk hekk u hekk u mbagħad l-hekk hekk u hekk jiġi cancelled last minute. u Well, mbagħad it just- be like that It be like sometimes. that sometimes. Però I'm very very happy that I made it to the closing on Saturday għax kien lejl ikoniku, vera ħadt pjaċir. U fil-fatt nixtiequ nibdew eh, il-brudatina l-episodju tal-lum billi niddiskutu il-kunċert ta' Christina. Eżatt. Em, for context, il-kunċert ta' Christina ma kienx tal-bruda, din ħa tkun brudatina pożittiva. Eħe, like xi ħaġa li like wara li tkun ikilt ikla tajba u sodisfaċenti dik it-tip ta' bruda. Verament, ma stajtx tqabbilha mod aħjar. Jiena wkoll sfortunatament tliet avvenimenti peress li. Anzi, inti rajtek vera kont like. Morna naqgħa meta kont Malta jiena u Wilbert kważi ppruvajna nżuru kull ma ġie organizzat però għamilt xi tliet ijiem Strasburgu fuq work. So kelli nitlef naqa' avvenimenti però. L-intermezzo li qalbek straight temporanjament. Eżatt, u kompletament insejt il-kunċett ta' pride għaliex I was there getting my EU gig. Insomma, kif għedt inti wkoll jiena vera vera vera ħadt gost fil-qofol ta' pride li kien il-marċ u mbagħad il-kunċert u mbagħad l-after party. L-unika ħaġa li qablitni negative b'Ruda hija li l-closing, sintendi kien il-closing, so kellu jsir l-iktar ħaġa like kienet kellha tkun l-iktar lejl qawwi ta' daw mhm. ta' din l-aħħar ġimgħa ġimgħa u nofs. Imma inħoss li it was then there was too much going on at the same time. Ija, u dik il-problema u koll naħseb bil kienet organizzata f'temp ta' żmien li meta tqisla eh, l-avvenimenti kollha li kienu għaddejjin, kellhom idefsu kollox fi żmien qasir. Kien hemm ħafna avvenimenti li qegħdin isiru fl-istess lejl u hekk. Li min-naħa l-oħra tifhimha wkoll għax speċi tant hemm turisti li mhux kollha jinteressawhom fl-istess ħaġa. Litteralment, dik hija tajba wkoll li inti qed tagħti l-option li isma' hekk inti tippreferi tmur party, party hemm, jekk tippreferi tmur just ġo gay bar fejn ħa jkun hemm xi show tista' wkoll, jekk tippreferi just tara performance jew żżur art installment jew whatever, there were options for the tastes of whatever kind of audience member you were, which is a slay in itself. Um, I don't know, I really appreciated it, ħassejt li kienaw ħafna iktar għaqda fil-komunità u kol mill-inħoss waqt il-Pride ta' kull sena li kienaw qabel. Mhm. U ovvjament il-fat li kena daw il-celebrity guests kolla kem ħafna nies li kienu pparteċipaw fil-Eurovision, eh, Nerve ġew drag queens minn RuPaul's Drag Race, so they're celebrity drag queens, Christina, Ira Losko to be honest. Ira Losko, Bill Glitter, dik il-libsa, dik il-libsa li kienet libsa vera kienet sabiħa u koll, I don't know who made it for her, but I want a replica of it. She really said trans rights, God Shout out il-mina mill-outfit, għax vera għaxxaq kull mem. It was a beautiful dress. It was a beautiful dress. Kien hemm ukoll hemm din artista Griega li jisimha Katerina Stikudi li inti ma ħaddix. Qabel Emma daqqet. Dik ġiet eh, fil-bidu. Jiena naħseb. Kien għadu binar.
Jien naħseb jienu miexja lil Antonella smajta tagħmel l-speech. Antonella għamlet l-speech qabel Emma. Qabel sew ta' fil-bidu. Alright, mela ma nafx, għax jena tandom tinduru naqa, għax jena il-taxi li irkibt waqfitni fil-triq tal-Furjana fejem l-arkati, un batat bomba nista' ngħaddi minn ħdej l-Istut Kattolku nasal, mhm. imma l-entrance tagħna mm. kienet in-naħa l-oħra. So dort id-dawra fucking kollha għax kien hemm kollim kien ibblukkat dak il-ġnien tal-Furjana għal xi raġuni ħallu entrance waħda biss at the far end of it, so like l-entrances kollha l-oħrajn kienu blukkati, which I don't understand why. meta tara li kien hemm dak l-influss kbir ta' nies, I Si, mean, dik hija brudatina mbagħad.
dik hija brudatina għax inti like la kien hemm il-barrier li qed qed qed tindika li mhi l-area fejn jista' jkun hemm in-nies li daħlu bit-ticket għall-kunċert, Mhm. il il il-garden mhijiex parti minnha dik so ma nafx għalfejn kien ibblukkat għax ma tgħidx kien hemm xi stands tal-ikel jew hekk laqqas hemmhekk jew xi health and safety stand, it was just blocked. And I was like, okay, at so least I got some steps in, you know what I mean? Aha, naqa exercise mm, for your nerves. U like il-fast walk li għamilt biex wasalt. Imma ħe. Well, wasalt qawwija u sħiħa u gawdejt il-Kristina. Xaġar li qabditni qabru dajja li għal xi raġuni like kif tħalt warri tawni wristband u hekk kien hemm table armata bdew kien hemm just ma nafx bdew jagħmlu just innutajt li kien hemm il-mini pride flag sponsored by Absolute Vodka u għattilhom nista' nieħu waħda. Eh u ma stajtx tieħu eh, l-lasta. Qalu li iva ma mingħajr lasta and I'm like Okay. I mean, mi insejjer bieċa drap li fija daqs nitfa fil-verita, mu mux ibna dar gbar. I mean, I can understand li forsi ħazboġ daw n-nis. Ħa ngħidlek xi bdejt ninnota għax aħna konna vera viċin l-istage ukoll u s-security li kien hemm mal-istage at one point waqt Christina bdew iqassmu l-ilma Ija. u neħħew il-karta tal-flixkun tal-kristall neħħuha u t-tapp ukoll ma bdewx ituh and I understand the logic behind that għax jgħidulek in-nies flixkun iktar easy li tikinsu u tiġbru milli n-nies iħallulek ukoll il-karti u l-għotjien, il-tops hawn, it-tap biex iżżikku hawn. It-tappijiet hawn. It-tappijiet tal-kitchen. Jiena smajt li għax in-nies joqogħdu jgarawhom, so ma jridux in-nies igarawhom fuq it-tapp ieħor. I mean, dik l-impressjoni li kelli jiena.
Jiena ħsibtha li ħaduha from an environmental point of view where they tried to minimize the trash għax forsi it-tapp u l-karta kienu like they dispose of it themselves. I mean, shout out lit-tappijiet, pero ma nafx, għalija, ara, jiena naqa' hekk, so jien m'iniex ħa narmi l-affarijiet mal-art. Imma naf li mhux kulħadd bħali, pero dak ifisser ukoll li kelli pereżempju flixkun ilma mibdi, u mbagħad kelli flixkun ieħor li tawni u ħaddieħor ma ridux, allura spiċċajt like Mrs. Mermaid, you know, nimtela bl-ilma. Ma nafx suppost kienet dik il-metafora. Ma sewwa kien li spiċajt b'wisq ilma minn kelli bżonn. To hydrate yourself.
Very that. U kienet ġurnata twila, I must say. Għax aħna, like, inti ġejtna aktar tard, imma aħna minna ma nafx, jew minn xi siegħa jew satej ta' war nofsinhar, u spiċċajna morna d-dar xi l-ħames sa ta' filgħodu.
Like, kienet maratona mentali. The Straits have the Olympics, the gays have a pride event. Literalment.
Kienet ġurnata impenjattiva għal min kien qed jorganizza, mingħajr l-ebda dubju, però jien naħseb li for the most part kollox għadda b'wiċċ il-ġid. It was a slay. Shout out ukoll lil Ta' Nerv. l-aktar għax huma ħbieb tiegħi li organizzawha u well ħbieb tagħna fil-verament. Ħbieb tiegħi.
Fil-verament. Ħbieb tiegħek.
Ħbieb tagħna.
Yes. U fis-sens naf ukoll kemm verament kienu qegħdin jaħdmu biex jagħmlu dak il-suċċess, u speċjalment persi kellhom mistednin vera. Vera napprezza wkoll li għajmin. Eh, impenjattiva. Eh, il-manager u l-pjanar tal-events ta' nerv milhom xaddin daqshekk issa kemm ilhom sena.

u keep on doin' what you doin' girls. U kunċert ta' Christina. Il-kunċert ta' Christina.
What a moment. Aħna Jiena- l-aħħar episodju konna qegħdin ngħidu li you know nistgħu nitteorizzaw Li ħa li ħa tkun jkun slay.
slay.
U kienet, mhux talli kienet slay. Kien slay u nofs.
Eżatt. Da le hi dak il-kunċert wow. Look, jiena ħa ngħidlek, jiena darba, ok, għax, ok, I've seen a couple of, Yes. I've seen a couple of drag queens, celebrity drag queens ri- live.

First of all I'm I feel so kind of blessed li kont at same distance both times where kont taħt il-palk eżatt mm -hmm. to the point where I felt like if I could stretch my arm a little bit further I would touch the person, you know what Ekku. I mean? U lele dik vera eh, saħħet l-esperjenza u eh, li tkun daqshekk li like tagħmel privileġġ kbir iva. ġifieri. And it just I don't know, it, it's so wow and

guest artists he had opening for him all together was longer than his entire set. Like, Ostra, kont hemm ma' okay. ħabi. Għax, I I mean, at that point ma kienx għad għandu ħafna mużika. He had, I Mhux think, hekk. like two albums out. So, of course, again, like il-kunċert ħadduq il-biggest hits, mhux se tduq l-albums Eżatt. kollha.

I remember her well but at this point in time I didn't still listen to Christina music unless I was listening to a queer playlist or right, you know a 90s throwback playlist u tiġi xi diska tagħha. But I honestly feel like I enjoyed her concert more than I did Post Malone. Isra. Tajjeb għax tajjeb tajjeb għax bxejn dik waħda. True. U honestly it's just like Even the fact that it threw me back to when I was a child, she was playing all of my favourite songs. Eżatt, u jiena, jien personalment, il-Christina nħobbha imma jisni ma ħossnix li nidentifika magħha daqs ħaddieħor forsi li għandu jien naf ħames, għaxar snin aktar minni. Imma.

you know, planning of these events. Shout out lil NGOs kollha għal-ħidma enormi tagħhom u l-paċenzja mhm. ukoll u s-sabar eh, minn wara l-kwinti. Mhm. Dak l-ispettaklu imma ukoll 10 tiem sħaħ ta' min Constant, mill-bidu tal-ġurnata sal-aħħar tal-ġurnata, because like each and every day of these pride events was packed, there was something going on. all day long. Iva, shout out kbira lil kull min kien involut fl-organizzazzjoni, naħseb ukoll shout out spekjali lil ħabbiba għażiża tagħna Antonella. Anton Eller! Antonella marret tagħti diskors verament sabiħ u emozzjonanti f'isem LGBTI Gozo dakinhar tal-kunċert u vera ħadt gost nara titkellem minn qalbha għax vera uriet x'passjoni għandha għall-komunità queer, għad-drittijiet tagħna u tgħaxxaqt ħafna nismagħha titkellem jiġifieri prosit Antonella we love you. Prosit. Jiena ma smajtekx imma I guess you were good. Issa

U b'hekk nistgħu ngħaddu għal taqsima. Li jmiss.
Li
ma nafx xa ngħid. Inti ġust kellek brain fart bħalissa. Għax ridt ngħid ħa ngħaddu għal reklami. Eħe. And you threw me off. Le, inti għat taqsima, ir-reklami mhux taqsima. Jien għat taqsima jew inti għat taqsima. Inti għat taqsima, jien għat li jmiss. And I threw you
Sometimes, listen, okay, jina għamilt mis sija ta' fil sija ta' war nofsinar, sal sal. Well, it was fil-ħodu for you, wasn't it? Okay. Um, Eħa, xintom vera dom to nerve. Okay, look. Għana domna sal-ħar, mbat murna Let's debunk l-story li tfajt, meta provajt imbih it-ticket ta' nerve, okay? The tea was Li l-għada kelli rehearsal għall-produzzjoni li għandi sehem fiha u they suggested like the directors that we meet much earlier than the original time planned. So I was like, ok, jekk rehearsal tibda fl-10, doable, I don't need to stay for the entire party but I can go for a bit. Eh, pero huma suġġerow li nintaqgħu għal xi tminja u nofs latest id-disa' and I'm like, gorli jana! U mbagħad bdejt nippenikja man għax like if I need to be in Valletta by 8:30 bil-bus, I mean irid naħsiblu mill-inqas siegħa qabel, biex nilħaq nibdel inbiddel u nlesti rrid inqum mill-inqas tliet kwarti qabel, you know what I mean, so bdejt inħoss jiena ħa nkun imkissra rehearsal and since you know this is a commitment I've made ma rridx immur imġandra ir-rehearsal. So għalhekk bdejt nipprova nbigħ il-biljett għaliex bdejt nibża' li mhux se nlaħħaq but then after that I posted that story Um, irranġajna rehearsal, the rehearsal started at 10 a.m. anyway, so that's why I came for a bit. Xorta ma qatx ma sal-axħar ma xissa. Look, um, aktar deċenti biex tistrihek. Right, I saw the opening of the Queens, so right, lat ta' Patricia, Patricia, jekk qed tismagħna, Wow! Aħora u Vanity mhux se jisimgħu ħda, but in our humble opinion, you slayed us. Issa ma nafx jekk hux għax għandna dik il-konnessjoni Maltija where we're so proud of queer artists doing their thing who are Maltese, but considering li inti għadek qed tibda bil-karriera tiegħek bħala drag queen u l-queens li jipperfurmjaw warajk they are now very seasoned drag queens who were also on a very big platform, u aħna inti impressjonajtna iktar minnhom, I feel like that's saying something. Il-passjoni ta' dawn l-artisti queer kollha qed ngħid like Patricia, qed ngħid Triana, Clone. Jiena l-Triana ma lħaqtx rajta. Triana wkoll faqgħet, eh, Triana wkoll faqgħet. Imma qed ngħidlek il-preżenza tagħkom fuq il-palk kien like eċċezzjonali ħafna u vera tniħu ħafna gost jisu b'dan ir-renaxximent li għaddej mhm. bħalissa ta' you know, drag acts u affarijiet u vera tniħu gost li qed tieħu aktar spinta u ila tieħu spinta naqa' żmien issa. Imma like now it's really becoming very much more visible għax anka tipo Cafe Society they have regular drag events. Wow. Which is really iconic.
Ija. Amazing.
So proset, proset l-artisti Maltin li you were on the stage simultaneously to celebrity artists and you gave it your all, you were just as good, if not better, in our opinion. So. Slay kbir.
Proset.
Keeping it real, proset. Naddu għal aħbar. Sima li jmiss reklami. Wow! Li għas ħajkunu reklami, by the way, ħajkunu

Redacted, no comment. Għaliex ħa ngħidlek, imma our mothers really drag us to dirt. Just Le, the as they should però. Le, Someone needs imma to put come us on, in our, in imma our sorry, places.
ġ- il-ġisem għandu ċertu neċessitajiet. Jekk hemm bżonn li titfewwa jodbos, xi toqgħod tagħmel iż-żomma? Ija, mista Jien- li jena tal-limt kif nitfewa qed namela kol ħames minuti. U jien nuħu pjaċir nagħmela dik like dik li taħraq għal ommi. Għazzist il-kulħat.
Eħe, jiena sirt ta' Throw point now li ġieli like irrid niftakar fejn inkun, you can't just do it anywhere. Oh my God, ġieli nkun like per eżempju, jien naf like hemm xi diskors veru serju U għaddej. jkollok bżonn titfowwaq. U f'daqqa What waħda are you like jien ma supposed to nistax do? niftaħ ħalqi biex nagħmilha din, I need to swallow Imma this mbagħad għax x'jiġri? inkella kulħadd iħares lejja like, umm, Excuse me? that's suspicious.
Imma

U so vera kienet slay night għalija li rajt. Jien naħseb qatt ma kont rajta live laqqas. Ira u Christina back to back. L-ewwel le ġieli rajta il-Beer Fest imma nkun like fuq wara. Ma nafx Not even caring about the performance. Aktar moħħi fil-peperami li ħanixxi.
Mhm, mhm, mhm. But yeah. U can we also kudos to Ira għax in her early years she was really an emo queen. Like dawk il-videos b'dik l-emo hairstyle li kella. I, I thought she was slaying. Y2K really was a moment. Eh, like she gave us Ariana Grande on the Euro Pride stage. But Naf the... nerġ naqbad ma dak ma dik tibdila ma girl. Veru xerqitela. Veru vera kien. Veru xerqitela.
Jiena just kull darba li semmiet Eurovision bdejt nimmaġina lil Christina backstage tgħid what the fuck is a Eurovision.
Dik qiegħda fuq Wikipedia. Eurovision.
Taf kif dak it-tip. U bas skopirt li Marta qatt ma rebħet. Ma ġiet kważi t-tieni għal nuqqas ta' 12 Grazzi points. Ira Losko Aha. li l-kol fakritna il kważi rebħet as she should have. We in my were opinion. robbed.
I mean, Malta has Id-diska li never... rebħet dik is-sena ma tantx Lim kienet toġobni. diva?
Le, mhux Diva.
Diva li kwa- li rebħet kontra Kjara. Okay. Em, ta' Ira Losko kienet I Wanna mill-Latvija u kienet isa dil androgynous female act Okay.
li, I mean, id-diska, it's nice, it's catchy, naħseb personalment li l-appeal tagħha l-aktar kien li kienet naqa' edgy bil-presentation, you know, naqa' I mean, back in homoerotic moment. 2002, jekk toħroġ mara naqra androġena fuq l-istage, people were gonna lose their shit. Listen, fil-collective memory ta' r-rebbieħa kollha tal-Eurovision, ma naħsibx li din qiegħda fil-quċċata tal-lista. Jien ma nafx x'inhi, jien ma nafx x'inhi din id-diska. Appuntu. Naħseb ikun rebħet Ira Losco, granted, aħna biased as fuck għax aħna Maltin. Imma kien ħaqqa tirbaħ.
Come on. Kien ħaqqa tirbaħ.
Come on. L-out, ħa nibdew bl-outfit li kienet liebsa għal dik il-performance. Amazing. Il-glitter moment. Il-glitter.
Il-key chain, mhux, le, Hija għamlet key change u tibda taħseb li d-diska waqfet u maqfda ħodat. Boom! Emma weak, Emma strong. Like, what a moment. She slays and she ate and she left absolutely no crumbs. Kella tlet reveals.
As reveals tal-ilbies, just, you know, taħseb li diska ma tistax tkun aħjar u s-sira. Eurovision is just Malta phobic and we keep feeding into it and we will keep feeding into it because we love it. We, we genuinely go to Eurovision with a passion and with a love for it. Mux just biex fine, it's another thing we have to do again this year, you know what I mean? Jien just vera nħobb Eurovision, like vera għalija ċelebrazzjoni tal-kulturi. Huwa fenomenu ma.
Jahdu għab ċertu, ok, għax għandu tant għandu aspetti, it's so camp. It is camp. So, unserious and at the same time issib dawk l-artisti li verament turi il-passjoni li għandhom għal-lingwa għas-suġġett li jkantaw fuqu. I love it. Anke jien. Imma naħseb huwa fenomenu vera Malti wkoll li in ġenerali għandna xi ħaġa aħna l-Maltin, issa qed tonqos ftit naħseb. But I'm so glad we have it. Imma jien niftakar jien minn mindu kont żgħira kont narah l-Eurovision only, like it was a thing, like u fil-fatt għadni s'issa jiena darba rajt il-Eurovision ma' grupp ta' ħbieb, it's, it's such a thing, it's a tradition my mom and I have li kull sena ħa narawh flimkien. Granted li ommi ġieli saret tqabbadni l-bruda għax ġa saret tagħmel hypothesis ta' kif se jkun il-voting u jkun dejjem korrett. Eħe, ommok għandha talent, eh. Eħe, għax inti rajtu magħna dis-sena. Eżatt, dik clairvoyant u jew ma nafx xiex. No, dik ġa strat il-Eurovision tant drabi issa li she can like tħabbar kif se jsir il-vot. Ok, fajn ċipru dejjem ħajatu l-Greċja, Greċja dejjem jgħatu l-Turkija, bla bla bla, eh.
Turkija, Għasadhom u jihdu sem. Ma domx jihdu sem ma Greċja u Turkija they got some tension going on. Imma imma u imma mhux kollha l-pajjiżi anka li Eastern Europe men like bit-tension kollu politiku li hemm u mbagħad fil-Eurovision they're like. Ma mbagħad bejnietom għandhom sens ta' da speċjalment like hekk mużikalment. Imma eh, xawta to your vision I guess. I've just been hate crimed by Robin. Security!
Security! Robin għadu kif eh, aggredixxa lil Sara. Basically, jien qbattu bl-imħabba kollha ta' qalbi biex inkeċċih mill-kamra. U dik ħada pala offensive. U beda jiggref u ovvjament jiena ppruvajt inneħħi jdejja imma hu beda jirrifjuta li jtini idejja lura, ingranfa idejja u pprova jigdimni. U l-ħaġa hija illi he knows deep down illi jrid joħroġ minn għand Mbirka Kamra għax il-mument li nibdew nirrikordjaw naħilfilkom illi jibda jiggref kull mappa illi għandi mwaħħla for context għandi ħafna mapep imwaħħlin mal-bieb, jibda jiggrefhom kollha biex joħroġ 'il barra. So, We were What doing now? you a service, baby girl. Eżatt. And anyway.
you hate crime doss. Imma Robin, insomma, we love you, but girl, what's the tea? What is the tea?
Insomma, naddu naqa għas-suġġett, I guess, ewlieni Tal-lum. ehem. tal-lum fejn eh, tajna ħarsa naqra pozittiva dwar xoġobna minn Europride. Eh, kif edna dan huwa l-episod li nirrekordjaw wara li actually Mhm. sar Europride u Ekku. esperjenzajna il kemm stajna mill-avvenimenti u affarijiet hekk. U issa um, nixtiequ wkoll nirriflettu fuq xi aspetti kemm xejn disappuntanti, mhux Mhux ħabba mhux ħabba l-amministrazzjoni jew kif ġie pjanat Europride, just esperjenzi personali tagħna ta' matul din din il-ġimgħa li I'm very sure kien hemm ħafna oħrajn minnkom whether you're queer or not uh, that if you wanted to go to celebrate Pride with your friends, you've probably experienced them at some point, unfortunately, during this week and a half. Ekku, eh, nistaw nibdew storja li ġrat li li l-biraħ propjament inqas minn 24 sija ilu, fejn bażikament eh, dan kien il-ħadd, aħna qed nirrekordjaw it-tnejn, dan ġara l-biraħ u kien hemm eh, avveniment li sar Mawri, isu ta' l-eluq ta' Europride u kien hemm mużika ta' sabajnijiet, meninijiet, disajnijiet, kienu kollu reklamat, I guess, għal aktar mill-li żgħażagħ qisu jew nies li kibru matul dak iż-żmien. Kien hemm ukoll eh, drag queen li kienet qed tagħti prestazzjoni il-bieraħ u insomma, ħadd ħafna gost l-ewwel nett illi l-ewwel nett Mawri huwa post veru ikoniku naħseb għall-komunità queer Maltija. kif ukoll komunità queer li żżurna minn barra, għax vera ssib soċjetà wkoll akkoljenti hemmhekk u dejjem ħassejtni milqugħ u dejjem ħadt vibe. Vera kien dejjem pjaċir ukoll. Iva, u l-ambjent vera sabiħ. Shout out lil Simone. Simone! Yes Simone. Taħseb li tismagħna Simone?
Vera nittama, għax vera nixtieqha tkun taf kemm inħobbuha. Xi darba. U kemm is-soċjetà, kemm il-komunità gay tħobbha. Eħe, kemm hi apprezzata mill-komunità vera. Xi darba mmorru għax dik tħallik like tieħu responsabbiltà tal-aux cord. Amazing. So noqogħdu ndoqqula l-episodji tagħna. Noqogħdu ndula ndoqqula Freezing Young. Le, noqogħdu ndoqqula l-ħas mal-bass. Forsi tkeċċina u lajk ma tħallinix nidħlu Literalment.
Insomma, il-bieraħ vera ħad gosnara li kien hemm eh, ġemgħa nies vera kbira li eh, inġabret eh, fil-Mawri biex jaraw dak id-drag performance u għall-avveniment u affarijiet hekk u vera kienet atmosfera sabiħa, kien hemm in-nies qegħdin jiżfnu, kien hemm il-drag performer kif għedt, just kien hemm vibe vera sabiħa. Imma at some point kien hemm dal-grupp ta' rrid ngħid żgħażagħ u rrid ngħid tfal Għax fil-verità. Still secondary, school age. Eżatt, probabbli kienu għadhom is-sekondarja jew għadhom kif telqu mis-sekondarja. Whatever the case dehru vera żgħar, jgħaddu minn ġo triq ta' Mawri u jibdew jitkażaw u jgħajru speċi pufta, pufta, sisi, aw, ħanji, orrajt, affarijiet hekk. Laqtitni għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett għax Kien l-għeluq ta' Pride u bdejniet wow. Vera ħasra illi dawn in-nies iridu jagħlqu l-għir tagħhom imma wkoll il-Europride tagħhom b'dawn il-qatta boloh joqogħdu jiżżuffjetaw bin-nies. Granted, ħafna nies ma semgħuhomx, ta' ħafna nies kienu qegħdin jagħtu każ id-drag performance, imma in-nies li kienu fuq wara semgħuhom żgur għax kienu għaddejjin u ovvjament għamlu ta' birruħhom li ħa jagħmlu b'riju. Imma aktar milli hekk li laqatni l-fatt illi dawn Dawn kemm setgħa kellhom żmien? Il-fatt illi huma tfal ta' dik l-età li qegħdin jgħidu dawn l-affarijiet. First of all, what the fuck were they still doing outside at that hour? Verament. They were very past their bed time. Second of all, it's so sad man, din semmejnieha fl-episodji preċedenti fejn iddiskutejna l-komunità LGBT, imma dawn tfal! Listen, ta' dik l-età, sa ċertu punt, nifhem li għadek f'dik il-fażi tipo Ija, imma, imma meta konna tfal aħna, sa ċertu punt inftiehem, fid-dinja tal-lum men meta tfal tal-istess età, simultaneously to them, probabbli fl-istess skola,

within multiple inverted commas, harmless because they were just making stupid jokes, ok, about something that they had no knowledge or reference to or understanding of. Mentri llum il-ġurnata hemm ħafna aktar viżibbiltà. Eżatt, eżatt.
They could have peers in their class like a whole group of people who is out, comfortable living their life, imma mbagħad imorru l-iskola u possibilment joqogħdu jirċievu dawn il-kummenti. Mhux qed ngħid li di qatt ma ġrat fis-snin tagħna għax definitely ġrat, imma naħseb it was a much lesser occurrence because people weren't out at that Taħseb, time. oh. Jien hekk naħseb u anke jekk ġieli għamilt kummenti simili jien out of ignorance, it was Mhm. almo- also out of wanting to hide the fact. that I felt like I had queer attraction, you know what I mean, so kont inkompli ma' ċertu nies ġieli just to keep as much as possible, you know, the mask on. U dak, dak punt interessanti wkoll għax aħna trabbejna wkoll fiż-żmien tal-internet fejn din mhijiex ġustifikazzjoni imma din aktar kienet il-kultura ta' dak iż-żmien illi ħafna videos li konna nikkonsmaw fuq YouTube kienu ovvjament jisu jiddieħqu jew jagħmlu ċajta mill-isterjotip ta' nies gay kif ukoll nies trans. Kien hemm ħafna aktar l-użu mifrux ta' ċertu slurs li jirreferu għal nies trans ukoll, apparti ovvjament nies gay. Imma għandna ċertu għarfien illum il-ġurnata u ċertu kuxjenza li dawn it-termini assolutament mhumiex xierqa għal dawn in-nies u naħseb li iva sa ċertu punt hemm ħafna aktar rispett lejn dak il-fatt mentri żmien ilu dan il-kliem peġorattiv qass konna naħsbuha darbtejn li nużawh. Eżatt, litteralment, u mhux kliem li għandu x'jaqsam mal-komunità gay biss, in ġenerali like many many words and expressions li fil-ġurnata tal-lum we have enough awareness and knowledge to understand this is a slur. Imma xorta like we used to throw around words that nowadays are considered very very offensive without really understanding what they meant and without having a direct kind of target to use them towards, it's very different than walking beside a queer party in 2023 u tagħmel dawk iċ-ċertu kummenti. U aktar milli l-ħsieb li jgħaddi minn moħħok li tittajjar dawk in-nies, l-att innifsu irid taġixxi fuq dik ir-reazzjoni dak l-istint li tibda tgħajjar in-nies u titmejjel bihom. Eżatt.
Jiġifieri, impressjonatni xi naqra, mhux għax ħassejtni offiż jiena, għax frankament smajt ħafna agħar f'ħajti. I don't think it's, it's, I don't think for a lot of us. Imma vera kien disappunt.
Eżatt, it's not even hurtful anymore, 'cause I mean, okay, come on girl, kemm-il darba ħa tgħajjarni gay? It's not hurtful to me, imma mbagħad nibda ngħid, jaħasra ħaddieħor illi vera iweġġa' meta jisma' dak il-kliem. Dik waħda, u anke it's just like such, kif nista' nqabbilha m'en, it's like you're having a really good meal with a group of friends,

F'ħafna episodji matul dan il-podcast imma speċjalment fl-episodji fejn iffokajna fuq Pride, il-fatt illi dawn in-nies xi ħsara kienu qegħdin jagħmlu 'l ħaddieħor? Huma sempliċement kienu hemmhekk jieħdu buzz, kienu party, jiżfnu, jidħqu, ikantaw u jiċċelebraw l-identità tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. U mbagħad jiġi dal-grupp u sempliċement seta' jisbaq għaddej. Seta' josbaq għaddej u d-dinja kompletament tibqa' ddur. L-univers ma kienx ħa jikrolla. It-tessut, il-fabbrika tal-univers ma kinitx ħa tiċċarrat. U jiena li taħraqni wkoll għax going back to the point where there's a big big difference in context between when we were kids and we used to randomly throw slurs around because we had no education about them and we had no references in real life or in the media of people who might have identified as that slur. Illum il-ġurnata fl-iskejjel mhux suppost qed jagħmlu iktar awareness dwar il-komunità u jitgħallmu kif għandhom jiddealjaw mal-issues ta' tfal li forsi huma queer u jafu jmorru fuq teacher jgħidulha jiena twilidt tifla ma nħossni tifel, jiena tifel imma jogħġbuni boys oħrajn mhux girls. So suppost għandek inti fil-kuntest edukattiv mill-inqas grupp nies li qed jitgħallem kif għandu jimmaniġġja dawn il let's say non-traditional kind of life experience li qabel ma konniex imdorrijin narawhom daqshekk spiss. So they are able to help the child go through whatever they are going through in a positive way. Allura int qed tgħidli li fl-istess kuntest m'homx joffru edukazzjoni lil min m'hijux queer? fuq kif għandu jġib ruħu u fuq x'terminoloġija għandha tintuża u limle. Imma mbagħad qed tqajjem ukoll il-kwistjoni ta' tista' tagħmel kemm trid lezzjonijiet u korsijiet u x'naf jiena għal dawn l-istudenti.
Dik, imma wkoll titqies illi anke ta' dik l-età, ir-reazzjoni ta' nies ħa tkun antagonista mill-bidu, qisek mhux xi ħaġa li ma tistax tevita, tista', naħseb li hemm ħafna li jista' jsir biex tevitha, imma naħseb rridu noqogħdu attenti ħafna bil-mod kif nimplimentawha għax ir-reazzjoni ta' ħafna nies tkun again haha oh my God LGBT bla bla, jiġifieri jibdew b'dik ir-reazzjoni qisha antagonista mill-bidu nett fejn widnejhom misdudin mill-bidu. Speċjalment peress li hija kwistjoni aktar sensittiva. U hemm dal-ħafna diskors bla sens dwar li tkun woke u dil-komunità tas-snowflakes u x'naf jiena, jiġifieri ma tridx wisq illi kors hekk forsi mhux ħa ngħid jagħmel aktar dannu imma trid tara kif trid tara kif tista' timplimentah b'mod illi iġib in-nies actually jisimgħu.
Mhux neċessarjament ikun kors, jista' jkun just like mela inti ċertu affarijiet li tgħallimna Waqt li konna l-iskola, they used to come up just in discussion in class, mhux neċessarjament għax. Għandek raġun. You know what, like, it's like, jekk qed tara inti, għax dawn, I'm pretty sure, I'm very, very sure, that if this group of kids had no fears im the darkness of the night ħdejn Maori, imorru fuq grupp adulti, all right, u jaqbdu jgħajruhom pufti u gays u whatever, I'm sure they have no fear doing the same thing

U if anything jekk għandu jkun kors jista' jiġi mgħallem fil-PSD pereżempju. Jekk nibdewha fuq il-PSD naħseb li hemm ħafna u ħafna u ħafna aktar li jista' jitjieb fiha. Jiġifieri jiena ara ilni inqas żmien issa li kont f'klassi tal-PSD kważi għaxar snin jew PSCD. Jiġifieri ma nafx eżattament kif inhu l-kurrikulu u x'qed jiġi diskuss f'dawk il-klassijiet bħalissa, però minn tal-inqas l-esperjenza ta' ftit inqas minn għaxar snin ilu, Naħseb illi hemm ħafna u aktar li jista' jsir biex id-diskussjoni mhux biss isiru għax iridu jsiru imma jsiru b'tali mod illi n-nies ġenwinament jinteressaw ruħhom fihom u jirrealizzaw, eh, ok, forsi din ma tantx hi xi ħaġa li għandi noqgħod niżżuffjetta biha, forsi għandi nagħtiha l-attenzjoni u s-serjetà

li tgħarbel dak li taħseb. Eżatt. Forsi inti inevitabbilment ħa taħseb dak li taħseb, kważi kważi ħa tiġik awtomatika. Li mbagħad għandu jkollok il-prudenza tagħmel hi li tirrealizza, jien għalfejn qed naħseb dak il-ħsieb? Dak il-ħsieb x'qed jikkawża lil ħaddieħor jekk ngħidu? X'qed jikkawża lili jekk naħsbu? Irid ikun hemm ċertu awtoriflessjoni li ssir u dik naħseb li ħafna nies neqsin minnha. U dik li għandha tiġi mgħallma. Għax in ġenerali. U din nistgħu niffirxuha għal kollox. Eżatt, eżatt.
Mhix ristretta għal dis-sitwazzjoni biss. Historically I think in general, mhux Malta biss, we've gone through many many years now of trying to kind of identify

legalizing marriage or making the pay rates between men and women equal or not discriminating against people of colour, you know, the battles are all still continuous. Għalfejn? Għax in-nies jekk għandhom jagħmlu kumment dwar persuna gay, hija eżattament di. M'humx jiefqu u jaħsbu u jgħidu dil-persuna qed taffettwani b'xi mod. Le.

li nagħrfu li ċertu kummenti ġa sempliċement m'hemmx għalfejn isiru. U jien onestament naħseb illi meta niddiskutu l-ġlieda għal ugwaljanza assoluta, irrispettivament hux fil-kunċett ta' l-komunità queer jew id-dirjitjiet tan-nisa jew x'naf jiena, kwalunkwe kuntest, jew anke drittijiet razzjali. U fil-kuntest tar-razza naħseb ukoll iktar milli drittijiet hija l-istigma li tibqa' teżisti these days, like stigma kbira li nassoċjaw f'ċertu pajjiżi bħal Malta pereżempju li nies tal-ġilda ta' kulur skura dawn kollha immigranti ġejjin minn pajjiżi b'ħafna mard, eċċetera eċċetera eċċetera. Ok, perhaps there are people who are coming yes from countries where there are illnesses that we don't really get as much of here, Imma like, mhijiex xi ħaġa ġenerali u jekk hemm ċertu kummenti li qed tagħmilhom sempliċement għax dil-persuna ta' karna ġon skura u inti abjad, just admit the fact that you're a racist u li fil-verità ma tagħmillekx l-iċken differenza dil-persuna minn fejn ġiet u x'inhi tagħmel fil-pajjiż u għalfejn ġiet hawn, you're simply making comments just because of the skin colour of that person or just because you know that this person is gay or just because, you know. Jien naħseb illi ugwaljanza perfetta qatt ma nistgħu niksbuha għaliex naħseb illi la darba dawn in-nies ser ikunu fil-minoranza, Xorta ħa tibqa' teżisti. il-maġġoranza xorta hija dik li hi. Xorta hija imdorrija b'dik li taf. Eżatt. Hija im, u ma taf xejn differenti. Eżatt. Sakemm tesponi ruħha għal dawk il-minoranzi u tibda titgħallem aktar u aktar. Eżatt. Jiena naħseb fuq dak illi aħna għandna nagħfsu l-aktar għaliex Dawn il-ħsibijiet li semmejna, omofobiċi, transfobiċi, razzisti, misoġinisti, dawk il-ħsibijiet at some point minħabba il-kultura tal-maġġoranza, xi darba jew oħra, jekk mhux kulħadd, biċċa kbira jew sostanzjali ta' nies inevitabilment ħa jaslu biex jaħsbuhom. li għandna niġġieldu l-aktar u li nistgħu ntaffu l-aktar, aktar milli dawk il-ħsibijiet ma jsirux, huwa li nies jirriflettu minn fejn ġejjin dawk il-ħsibijiet sabiex minflok imbagħad ixerrdu dik il-kultura ta' inugwarjanza jew ta' bimgħeda jew tkun li tkun, jirrealizzaw illi dawk għandhom verament għeruq omofobiċi, transfomiċi, rassisti, misoġinisti u l-bqija, u li mbagħad, kif għedna, jgħaffu jgħarrbu dawk il-ħsibijiet u mbagħad jimmaturaw għaliex jirrealizzaw x'qegħdin jaħsbu. Dik hija punt vera importanti li kont se nkompli miegħek fuqu issa, li timmatura, amen. Jekk inti ġejt imrobbi f'kuntest, per eżempju meta konna tfal aħna, illum il-ġurnata hawn ħafna iktar immigranti f'Malta ta' kull ta' kull kulur u ta' kull ta' kull razza, imma naħseb meta konna qed nikbru aħna, l-iktar li kienet komuni u kienu għadhom f'numri ħafna inqas milli qed narawhom illum, kienu migranti ġejjin mill-Afrika. So ovvjament daw qed qed tara kuntrast kbir u qed tara bidra kbira fis-soċjetà għax f'daqqa waħda ġejjin ħafna nies f'pajjiżek li jidhru daqshekk differenti. Jien niftakar meta konna tfal aħna kienu jgħidulna qgħod bil-għaqal għax jiġi l-iswed għalik. Iva, It's not necessarily even that we were raised to hate these people, we were raised to be afraid of them. U trid tiġi minnek, of, of course di tiġi meta tikber u meta timmatura. Imma li inti ma tiqpax b'dak il-ħsieb li mhux minn mintu kellek sitt snin, ta' 30 sena tibqa' taħseb l-istess mod. Trid tkun kapaċi trawwem il-ħsibijiet tiegħek. U dik hi li hawnhekk hawn Malta naħseb għandna ħafna nies li għadhom jintilfu f'dik il-herd mentality. Il-problema hija li Malta tant hija insulari, minkejja l-influwenza kollha li kellna minn barra, tant insulari imma wkoll dejjem trabbejna b'din il-biża' tal-barrani, anke storikament, biża' li niġu attakkjati jew assedjati. U fl-istess ħin imbagħad, kemm il-darba semmejna fil-poddata u kemm narawha vivaċi fil-komunità tagħna, kemm naġevolawh, Il-barrani li rridu aħna imma vera tħawwadni dil-ħaġa li immigranti li ġew fil-pajjiż illegalment for whatever reason jekk għax hemm gwerra f'pajjiżhom, jekk għax hemm ħafna mard f'pajjiżhom u huma jixtiequ jgħixu ħajja sana. Jekk għax għax għandhom bżonn jaqalgħu naqra iktar flus biex isostnu l-familthom għax dawn aħna ninsew ġieli ta' li jiġu nies minn dawn il-pajjiżi telqu l-familthom warajhom sempliċiment biex jaqalgħu sold iktar. Taf kif? So there's a valid reason for them coming here. Flok tipprova tgħinhom u ttihom eħe dritt li jgħixu fil-pajjiż u ttihom id-dokumenti li hemm bżonn biex jgħixu ħajja fil-pajjiż u timpjega lilhom b'mod legali flok joqogħdu jaħdmu għal peanuts fil-black market, qed tqabbad dawk qed tipprova tara x'tagħmel biex jew jieħduhom pajjiżi Ewropej oħrajn jew tibgħathom lura f'pajjiżhom għax ġew illegalment. Imbagħad Flip the coin u qed tqabbad aġenziji li for a lot a lot of money qed iġibu nies minn pajjiżi oħrajn fejn ok hemm sitwazzjoni simili fejn forsi f'pajjiżna dan il-proxxmu ħa jaqla' aktar flus. Imma mbagħad ikunu l-aġenziji stess li jisfruttaw dawk in-nies. Eżatt, jiġifieri x'inhi d-differenza just għax qed iħallas ħafna flus dal-proxxmu u qed jiġi hawn Malta through an agency that's fine u min għadda minn trawma mentali fiżika Ta' qed tibgħatu lura u qed tgħidlu li m'għandux post hawn. Ekku, din il-biża' tal-barrani sempliċement minħabba id-dehra jew il-karnaġġjon ta' dik il-persuna ilha minquxa fl-istorja tagħna, anke jekk tmur lura sal-bidu nett tal-letteratura li verament tista' ssejħilha Maltija meta kien hemm l-ewwel kittieba fl-aħħar tas-seklu dsatax li bdew jiktbu stejjer dwar eroj Maltin biex joħloq dan is-sens ta' mit nazzjonali. Sewwa dejjem kien pereżempju l-Malti versus it-Tork. Jekk taqra dawk it-tipi ta' kotba bħal jidhirli Ġużè Muscat Azzopardi, dejjem kien joħroq dan il-mit illi l-Malti huwa eroj u l-Malti huwa s-salvatur kważi kważi. Jekk hux il-martri. Il-marti, il-martri, eżattament, li qed imut minħabba l-kefrija tal-barrani. Issa, din mhix ġustifikazzjoni tal-imperjaliżmu f'ġieħ kemm hemm ta', imma li jiena għandi problema biha mhux il-ħolqien jew l-apprezzament tal-marti u l-kontribut tiegħu lejn pajjiżu stess u għaliex huwa kburi li huwa Malti, imma aktar u mbagħad il-mod kif aħna bdejnu il-barranin. Ġużè Muscat Azzopardi ipitter it-Torok bħala nies suwed faħma. Demoniċi kważi. Litteralment. U that's so as well. It-Torok mhumiex ta' ġilda daqshekk skura. Dik waħda, huma nies vera mħalltin ukoll li hemm minnhom iktar bjondi minni, hemm minnhom bajnejhom żoroq kulur is-sema. They are a very mixed people the same way all of the people I would I would say in North Africa are and in Southern Europe are. Il-punt tiegħi hu li qisu din ir-rieda illi nantagonizzaw dik il-persuna li hija differenti, qisha minn dejjem kienet hemmhekk u minn dejjem bqajna ntrawmu b'dawn il-valuri. U f'liema dinja tagħmel sens, man, meta aħna komunità Nordafrikana for the most part li
Racially we're so ambiguous. I mean, jiena interessat ħafna fl-istorja ta' Strada Stretta u qed naqra ktieb bħalissa fej kwalunkwe persuna kemm jekk kienet ġejja minn ġenituri li eħe huma Afrikani jew ta' ġilda skura whatever u kemm jekk just kienet persuna Maltija li hija naqra samra. Mary s-Sewda. Yep. Nanti ħuha tant hu ismar li meta kienu żgħar kienu jsejħulu it-Tork. Jew Meta- kienu jsejħulu id- mela id-demonju ta' teħt saqajn San Ġorġ, men. Għax huwa Di- ismar. Wow, dik qatt ma Dik smajtha. it-tip, dak it-tip.
Jiena li smajt ħafna li meta Ma nafx hux meta jkun hemm xi ħaġa ħażina jew sempliċement meta tibda tagħmel ix-xita ma jgħidu twiled Tork.
Meta tagħmel ix-xita bix-xemx u jkun hemm ir-rainbow twiled Tork. Jiena dik qatt ma pperċipejtha bħala xi ħaġa ħażina, kont nara vera sabiħa, kont ngħid ok so biex jitwiled Tork irid ikun hemm ir-rainbow fis-sema that's very beautiful. Imma interessanti mbagħad kif inti kellek dik il-perċezzjoni Għax ħafna nies żgur m'għandhomx dik il-perċezzjoni. Jien dejjem smajtha f'kuntest peġorattiv.
Jiena qatt ma fimt għalfejn ngħiduha dik, qatt ma fimt x'kien il-punt ta' dik l-espressjoni. Jiena ġast. Hija ħaġa vojta li sempliċement nistgħu ngħaddu minnha. Eżatt, meta kienet tagħmel ix-xita u kien ikun hemm ir-rainbow il-mommy, jiena qatt ma interpretajtha f'xi ħaġa ħażina, kienet tgħidli hi twiledt Tork. ok. Ok. Plus one Turkish population.
Jena dejjem smajta f'kuntest ħafna aktar negattivi. Bħal xiex, qatt ma smajta f'kuntest negattivi. Jien naf lejk tagħmel meta tibda tagħmel ix-xita. Jgħidu twim Fir il-maltempata li aħna nipperċepuha bħala xi ħaġa negattiva u kera. Twieled. Jew ikun xemxu f'da waħda tibda niżla x-xita. In-negattività ġifieri nassoċjaw eżatt. Hija dak l-aspett. U dik hija tant interessanti menna x'un bat qatt ma tisma' l-istess tip ta' diskors miżgħud b'daqshekk mibegħda dwar il-kolonja Ingliża f'Malta. Hux tassew.
Because guess what, they were white. That was a very interesting tangent we went on there related to race, però nixtieq norbot u mur lura naqra għall-kuntest li konna bdejna bih. Iva, I mean, naħseb dan kollu l-punt ta' dan it-tangent fil-verità kien illi qegħdin nitkellmu ukoll dwar kwistjoni ta' maġġoranza versus minoranza, speċjalment meta dik il-maġġoranza tiġi fil-konfront. Hija ma madiex la l-komunità ta' nies ta' Karno John Skura ma da minoranza u Malta, speċjalment meta nqisu issa kemm ġejjin nies mill-Pakistan u mill-Indja u mill-Filippini through legal channels u qed jiġu mistiedna jiġu hawn Malta so f'daqqa waħda l-komunità barranija f'Malta ittripplikat ruħha, imma speċifikament anke l-komunità ta' nies li ħa mhumiex bojod, because they're Asian or African or whatever else. Imma ukoll naħseb first of all, fuq dak il-punt tar-razza, naħseb hawn nies li ma jagħrfux li llum il-ġurnata il-komunitajiet Ewropej tant iddiversifikaw ruħhom li inti jaf għandek nies ta' ġilda skura u Malta li mhux neċessarjament ġew bħala immigranti illegali jew mhux neċessarjament bħal pereżempju jien għadni nisma' ħafna illum il-ġurnata tmur l-isptar u taqdik student nurse jew student doctor u għax tkun sewda In-nies qishom hi l-aħwa di. Hija, eżatt. Hi l-aħwa di qiegħda tabiba. Illa di kemm tifhem. Di ħa tifhimni meta nispjegalha xi. Girl, di probabbli ġiet mill-Isvezja. Ok, u mhux neċessarjament għax hi sewda ħarbet fuq dinghy minn min jaf fih u għaddiet minn trawma biex waslet f'pajjiżna. U anke di l-automatic like association li jagħmlu li għax huma Bħalli kieku m'għandhom l-ebda aġenzija tagħhom. Litteralment, litteralment li daw ġust ġew Malta biex ibiħħu drogi. Eżatt. Okay, għax m'hawnx Maltin, bojod, ibiħħu drogi u li jikkunsmaw id-drogi. Like. Għax m'hemmx kunsinji sħaħ ta' drogi li ġejjin mill-Olanda. Litteralment, u minn Spanja u minn pajjiżi li huma Ewropej fejn quote unquote in-nies like you know, in ġenerali nipperċipuhom mod iktar pożittiv. U going back to the issue related to the LGBTQ community, speċjalment waqt Europride, jien li bdiet iddejjaqni hija wkoll. Il-fatt li ovvjament, speċjalment bħal kunċert ta' Kristina raw hemm ħafna interess mhux biss fil-komunità queer imma fil-komunità Maltija in ġenerali għax kulħadd kellu l-opportunità imur jara artista ikonika b'xejn. Jien naħseb xi ħaġa li dejqitni ħafna kienet li bdejt nisma' nies, ok, ovvjament li huma straight, li rridu jmorru l-kunċert, imma li bdow xort, like, ja, so, irridu jagħmlu jmorru l-kunċert, li l-kunċert seħ grazzi għall-avvenimenti ta' Europride. Inti stajt tmur tara l-Christina Aguilera b'xejn għax ġiet mistiedna minħabba Europride. Li Europride huwa festival li huwa ċelebrazzjoni f'ġieħ il-komunità gay li qed niċċelebraw il-fatt li issa hawn Malta l-komunità gay għandha ħafna drittijiet qabel sa ftit ilu ma kellhiex. So inti sejjer f'dak il-kuntest biex tgawdi xi ħaġa li hija possibbli specifically ħabba dan il-pride event u inti xorta ħa toqgħod tagħmel kummenti fuq i ara da x'inhu liebes. I ara da ħa jqgħod jitbogħos mal-boyfriend quddiemi. Ara dawk kemm huma hekk kemm joqogħdu jagħmlu sinifiteti u frattariji. Bħallikieku ma kellekx l-għarfien. Litteralment.
Tal-post li ħa tmur fih.
Litteralment, qisek qed tgħid, sejjer ġo ħanut tas-sushi u ngħid, il-aħwa hawnhekk sushi biss jagħmlu? Jaqq kemm għandu ross da! Jaqq kemm iddejjaqni r-riħa tal-ħut! Jaqq sal-għanun! Girl, mela mur fucking kul pizza, you know what I mean? Tmurx tikol sushi jekk idejqek kollox dwarha. Mhux hekk. And more than that is, ħadd mhu qed jgħidlek li m'għandekx id-dritt tiġi tgawdi l-avveniment li sar għax dak kien avveniment miftuħ għal kulħadd. Imma, again. Imma ifhem il-kuntest li inti dieħel fih.
Eżatt, be sensitive towards the context, respect the environment and respect all of the people who are there. U fuq kollox irrispetta r-raġuni għalfejn qed issir dak il-kunċert. Letteralment, just għalaq ħalqek u oqgħod ara il-kunċert bi kwietek u toqgħodx tiskomoda lin-nies li qegħdin hemm just to have a good time u li fuq kollox it's thanks to this celebration that you're having the opportunity to watch this iconic artist live for free. Jekk ħa jkollok ħsieb li l-Lallu da kemm ħareġ libes hekk taf kif, just don't say it, there is literally no need for it. So this takes us back to the point that we started with, men, li għaw ġas ċertu nies li għamlu komment just for the sake of saying something. Naf li dan vera punt elementari ta' u speċi vera nħossni vojt nejdu, imma kem ifaċli li ma tgħid xejn? Litteralment. Kem ifaċli li ġas tara xaġa ma toġbokx? Wup! Litteralment. I'm gonna stay in my lane u ġas nieħu gost jiena. Litteralment. Għax imbagħad hemm kwistjoni kompletament differenti. Litteralment. Dik il-persuna jien nafra kif toqgħod tixxejjer idejha f'wiċċek tista' tara biha, you know, ta' ta' tik daqqa ta' minkeb fiċek. Okay, sitwazzjoni kompletament differenti. Ija, ma skużi ta' fatt li persuna hija gay. Literalment. Dik il-persuna tista' tkun naf ċetti. Literalment, għax kemm kemm id-darba li mort I love MTV jien l-ammont ta' daqqiet daqqiet tal-ponn li qlajt, I mean I wasn't like, oh my God, a straight person hit me, that's so homophobic. Literalment.
Għax just hija xi ħaġa li tiġri li meta tkun fir-rassa ħa tmiss in-nies ta' madwarek u ħa jgħorqu fuqek u jekk ħa jxejru mill-fixkun tal-ilma ħa jwaqqgħu l-ilma fuqek u jaf jolqtuk. Inti, again, you went into the context suppost knowing what to expect because you know what the context is. So, ma nifhimhiex man, ma nifhimhiex and it's like. Qatt jiena ma nifhimha, onestament nista' nieħu lura għal dak li semmejt fil-bidu dwar dak il-grupp li kien għaddej. Sewwa, dak il-grupp, ok, forsi dak il, dawk it-tfal kienu mill-Belt, forsi imdorrijin li ġew il-Belt b'ċertu mod, u li din, I guess, kienet naqqa' ta' sorpriża għalihom. Imma, again, inti għaddej minn isfel, litteralment, dawn in-nies kulma kienu ristretti għal dan il-bini partikolari. E taf x'avveniment hemm. Jekk inti ma tixtieqx tarah dak l-avveniment, litteralment, tmurx, tgħaddix minn quddiemu, għaddi minn warajh jekk jiddiskustak daqshekk. Eżatt, litteralment. Qabad u evitah f'ġieħ kemm hemm. Ħa nagħti eżempju vera banali, inti meta tkun barra, ejja ngħidu inti tobgħod it-tonn taż-żejt. Imma M'iniex meta.
ħa ngħaddi mit-tonn taż-żejt factory. Le, m'intix se tgħaddi minn barra pereżempju għax ikun hemm xi ħadd ikun bilqiegħda qed jiekol ħobża biż-żejt u bit-tonn taż-żejt ħa tmur tgħidlu, Jaqq! Kemm hi disgustanti dik Imur vera fuqha tint! tipo b'imnieħ riff il-ftielek, Litteralment mhux se Jaqq!
tagħmilha dik.

To just not say anything. It costs zero to not say anything. It costs zero to not make gay friends. It costs zero to stay away from an environment that you think is gonna make you uncomfortable. Period. Tiftakar dawk il-videos li kien hemm Ġunju li għadda ta' nies imorru, dawk fl-Amerika kienu, ta' nies jidħlu Target, speċifikament jafu li hemm you know, pride għaddej f'dak il-pajjiż dak iż-żmien, so ovvjament. Ħajkun ħafna pride merch. Ma nafx Target, ma nafx Walmart, whatever, what minn dawn like supermarkets Amerikani. U jitlu hemmhekk u jmorru fis-section ta' pride, jirrekordja video tagħhom like iqaċċtu il-merchandise u x'naf jiena u joqogħdu jitkażaw u jagħmlu jagħmlu xena sħiħa, joqogħdu jgħidu l-wers u bla bla bla. What happened to staying at home? That's like saying an atheist goes into a church and rips everything around. Sempliċiment jgħajjat jgħid Alla ma jeżistix. Littera, okay.
Crickets. Literalment.
Aħna xtaqna nal u naqra dawn is-serje ta' episodji li għamilna marbutin mal-Pride, just mhux biex nalqu fuq nota negattiva at all, just ridna inrawmu konxjenza, we're sure you all are very aware, ta' anka waqt l-avvenimenti ta' Pride kif nies jistgħu jirċievu kummenti mhux daqshekk pjoċevoli dwar l-identità tagħhom fl-eqqel taċ-ċelebrazzjoni ta' Pride u tenfasizza l-importanza ta' dawn l-avvenimenti u l-importanza li Again, kif ġieli semmejna fl-episodji preċedenti ġast għax għandna on paper il-liġijiet miktubin, that is simply not enough. What needs to change is people's attitude u anke jekk mhux se jbiddlu l-perċezzjoni tagħhom ta' nies gay u queer u trans in ġenerali, ġast li jitgħallmu kumment Jekk huwa negattiv għax inti naħseb tkun taf li kumment ħa jkun negattiv. Tkun inti meta tgħid xi ħaġa li ħa tweġġa' tkun taf li ħa tweġġa' u għal dak li hu just tgħidhiex. Kif għedna mitt elf darba naħseb at this point, din hija r-raġuni għalfejn Pride tibqa' ssir. Mhijiex biex noqogħdu nifirħu fit-triq u noqogħdu nisħnu, iva, hemm lok biex niċċelebraw u niċċelebraw l-identità tagħna, imma Pride bdiet u tkompli bħala protesta. Protesta għall-fatt illi n-nies minkejja li jqogħdu jitkażaw, aħna Ma nistgħux noqogħdu nċekknu min aħna biex nissodisfaw 'il ħaddieħor. Mhux hekk? Jekk jingħaddu dawk il-kummenti ma jfissirx illi aħna għandna nagħlqu l-bieb tal-bar u ndabbru rasna d-dar għax xi nies qegħdin jgħajruna pufti. Għandna niġġieldu kontra dik il-mentalità. U anka men, like, billi xi ħadd jiġi fuqek u jagħmillek dak il-kumment, like, ok, thanks, I'm straight now. That fixed me. Xi tridni ngħidlek?
Litteralment, you called me gay, state another fact. The sky is blue. Vegan cheese tastes like butter. Thank you.
Ciao. Għax imbagħad like actually jekk tidħol f'din il-konverżazzjoni ma' dik il-persuna imbagħad x'ħa tgħidlek? Haa! Pufta! So true. And?
Facts are facts. I call myself that on the daily. I look at myself in the mirror and I'm like, ha! Gay!
Anyway. And on that note, thank you tal-li segwejt.
Wait, int gay? I've never said this to anyone.
Yes, sibtek freezing yon. Girl,
like, my identity from now on is freezing yon. Jena għadam di appuntament ta' xol u għamil dak il-t-shirt. Dak il-t-shirt, yes god. Anyway, narawkom wara din il-pawza għall-aħħar brudatina.

Sara għadha kif tfewqet però ma rrekordjajthiex unfortunately. Ehm, jiena nixtieq nibda dil-brudatina għax like edha fuq Instagram u qed jitla għax jgħid like il-cast members ta' One Piece. Jiena One Piece fan. Girl. Don't at me.
U jiena għandi board game ta' One Piece u xrajta minn Franza so bil-Franċiż, so miegħek ħajkolli nilaba għax inti wieħed mill-unika ħbib tiegħi li għandi li jitkellem bil-Franċiż. Wi. Wi. Għax One Piece vera sabiħ, ok? U l-live action, alla volja miħux 100% leali lejn l-anime, which makes sense għax l-anime ormai hemm il-fuq minn 1000 episode, so they need to condense it in some way. Jien ma nistax nifhem kif in-nies isegwu l-anime ta' One Piece. Just jibdew minn episode 700 jibdew għadejjin. Look, jiena qatt ma rajtu kollu kollu. Jiena I'm a OG, I would say, One Piece fan għaliex jiena kont narah fuq it-television Taljan wara li kont immur id-dar mill-iskola. So, jina I, fake fan.
I watched uh, episodes at random. Ok, jina fake fan, għax jina kon nar episodes at random, imma għamilt dak għal a resounding one week. Oh. Għax oh. kienu ixandru at some point fuq Cartoon Network jidirli, uh -huh. u ovvjament kien dabbjat bl-Inglis. Onestament kien vibe għal-ġimma u mot irrezzajt li l-anime it's not really for me. Majna xi ħaġa like Pokemon ma jmin dik ħafna aktar. Okay. Like minix daqshekk akkanit tal-anime u xi ħaġa bħal One Piece ma tantx tħajjar lili personalment, però mbagħad ninsa kemm hija xi ħaġa kbira għax Hemm ħafna u ħafna A wara dil-ħaġa ta' live action ta' One Piece. Jiena multiple times I tried watching it from the start, imma bħal kwalunkwe serje oħra li like kompliet fit-tul taqtagħli naqra qalbi. Issa li bdejt nara il-live action version I've like been more interested in committing to it and I'm enjoying it anke għaliex like I'm remembering u ngħid illawwa din niftakarni naraha meta kont żgħira like wara l-iskola, you know, it's really cute.

Inti ma tafx minnu zorru. Ma għandix ideja minnu zorru li f'dak. Għal min jaf, jena I'm an OG zorru girl. Meta kont nara l-anime, meta kont zaħira, kelli crush fuq Luffy, manki di Luffy, u fuq Zorro. Funny li jenaf. Luffy naf minnu, għax il-karakter principali. Funny li jenaf, bro, my ex-girlfriend looks like Luffy. Like she has the dark brown eyes, the dark hair in front of her face, naqra ex scruffy taf kif, a mhm. round face, with a bit of a like tan skin, tall. She looks like she could stretch.

Messa taraħ fil-live action. They made Usopp hot. Dak li kien jgħid billi tgħid li Usopp. Tal-ħrejjef li kien joqgħod jgħid il-ħrejjef. Eh Usopp, eh ma nafx kif tgħid. Usopp. Dak ta' mniħru twil hekk. Taqa' iqaf. Dak li għandu mniħru twil. Usopp mhux like figura
Ma nafx dak li kiteb, mhux il-kiteb il-ħrejjef ta' Aesop qed ngħidu. Jew da xi karattru f'One Piece. Girl, jiena qed niskellem dwar One Piece u inti qbist li fuq il-ħrejjef ta' Aesop. Ma smaj, mhux Aesop qed tgħid. Kien hemm wieħed mill-karattri jismu Usopp u Ija! Girl, are you five years old? Darba li tejda hija qed qabadna fuq siq waħda. Ħudu xot kull darba li ngħid u sop. Stop it immediately. U sop fil-istorja tal-anime like I'm sorry. Inta posta tgħidha dak il-mod. U sopp fl Le, għax hekk jgħiduha anka Monkey di Luffy bil-Ġappuniż Monkey di Luffy jgħidu. Monkey di Luffy. I am Monkey di Luffy and I'm gonna be King of the Pirates! Well, guess who's not gonna be King of the Pirates? Me. I love it so much.
Anyway, the live action is really good and Shout out il-live action.
Yes, even though it's not 100% loyal, uh, I think they've done a really good job even at kind of creating the fucking complex fantastical worlds that were created in the anime and of course in the manga originally uh, and I don't know I, I've just loved watching it Jina vera nħobb li dil-brutatina suppost kienet fuq il-gastropubs. Eħe, imma minn flok.
Rit, għax, like, ftaħt I'm so glad imma, eħe, like, Instagram, u like, I've followed now most of the actors.

Girl, jien meta kont maskrejt darba tilhom, sorry, jiena l-zifna tal-eżami mhux se nitgħallem għax ma niflaħx. Onestament so true. Yeah. Anyway, they went through like months of preparation u Sanji specifically who's not also not only a martial arts genius in the series, he's also a chef. The actor playing Sanji learned how to be a professional chef. Slay.
Which makes him ten times sexier. Mant min tallem Nancy.
Le ma fara. Fil-kċina ma Anyways, issa ħammuru fil-kċina tal-gastropub oh favorit ta' Kurt. Illa-alla kem kienet segway tajba dik. I love it. Jina l-verdatina tijaj tal-lum hija il-gastropub. Whatever happened, whatever happened to the word restaurant? Whatever happened to calling it a restaurant and a bar? Stenna, xienet ninnota.
Jini għad nofsi fuq il-sonta, nofsi fuq il-sigġu. Kurt, bħalissa, tafu dawk il-kulena. Taf dawk il-bridges, intom rajtu xrek, zgur, meta xrek u donki imorru jfittxu l-fjona u jkunem dik il-bridge, like hanging by a string tal-injam, like minn fej ikunu ma sal-kastel. Curti jagħtik bħalissa like with his elbow resting on the bed u l-kumplament ta' ġismu stendut fl-arja u mbagħad saqajh imserrħin fuq is-siġġu li għandu mad-desk. Think Rose tgħid lil Jack paint me like one of your French girls imma ħafna aktar omosesswali minn hekk. U m'hemm xejn iżommha like she's just floating on air. Eħe think Rose levitating. Anyway, Gastropubs. Aha. What is that word? Ħin ħajlek. Noboda ftit zejr inqas minn boutique Cheese hotel. Ok, listen. Il-lingwa Ingliża kurtant għandha bżonn tieqa. Jina l-iktar kelma li d-dejaqni in relation to restaurants hija meta jsejħula eatery. like, go fuck yourself. Dik What if ħarġet I'm minn just here for a qalbi.
drink? Is it a drinkery?
Oh, ħammur għal cocktails. Let's go to the cocktailery.
Ma.
Mawx, No way. Uh-uh.
Eatery u kolle. Gastropub. Eatery. Eight restaurant. Thank you tal ismajtu l-ħas mal-bas. Girl, imma xija vera fenomenu, fenomenu. Da kollu biex nipruvaw, namlu għat nsemmu aktar boriza, eh, biex nsemmu aktar rikka. Biex, biex, biex, biex, biex il-plus review Biex flok għamel namluħ cow.
8 euros namluħ 25. ok? Literalment. Jekk tgħidu jekk tgħidu gastropub ir-restaurant tiegħek għandek ġustifikazzjoni biex tirdoppla l-prezzijiet. Titriplhom.
Jekk mhux tikkwadruplhom. Jekk mhux ġast tagħmilhom 100 euros. Daqshekk għaljin li jiena most honestly ħan nidħol u ġast ħan nieħu drink, so your eatery will become a drinkery għax jien l-ħaġa li naffordja jaf li tkun kristal at this point. Anyways. Anyway, gastropub ma tolqod. Il-kelma gastro hi tfakkarni fil-gastric. Litteralment, jien Jiġifieri nibda l-ekba ngħid, jien tiftaħ ħa noħroġ minn- l-ixtaqtit. jien ħa noħroġ minn hawn u ħajkolli bżonn Gastric.
Biex indaħi dak l-ikel biex ninsa l-fatt illi jina dik kif infaqt 30 50 euros euro fuq fuq biċċa. ħames ravjuliet.
litteralment. Toddom fuq subajja kollha. Tajt waħda. Ħames fucking ravjuliet. I don't like it here. Le, aqqas, like, what's worse is daw il-restoranti li like ikunu gourmet u ġast ituk nofs ravjula. Gourmet jew is overused. Gourmet u deconstructed. I am so tired Girl, of seeing I'm the word you to construct the food. Jekk ħadtihuli nej u mhux actually mħalltin flimkien l-ingredjenti, I might as well just go to my fridge, nieħu kull ingredjent singolari u nitfgħu f'ħalqi f'daqqa. Ngħidlek, ara, jien ngħidlek, jiena mbagħad vera Mbagħad qisni tmur missni. tonfoq.
Jiena Iva. mbagħad immur nonfoqek ma' Wilbert. Jiġifieri let's be clear, jiena qed ngħajjar l-istess affarijiet li ngawdi jiena. Well. Ipokriti, it-televi, il-programm televiżiv Kien ispirat sar, minnek.
eżatt, imnebbaħ minn ħajti. Lok, mhux qed ngħid li l-ikel mhux tajjeb. Jiena just naħseb li ċertu terminoloġija kulta għax imbagħad ukoll, ejja ngħidu ħa mmur ġo restaurant għal naqgħa fine dining, issa lok, I love some fine dining, imma meta tpoġġili lista ingredjenti li faċilment tista' tgħid jien naf beetroot, cucumber, għanjien. Imma minflok iddawwarha b'mod li nibda nikkwistjona, one, nifhimx il-lingwa Ingliża, two, u x'qed ittini puplesija at that very moment. Hija m'hemm, u tordna xi ħaġa x'tajt ara, di xi ħaġa mhux tas-soltu qatt ma provajtha. Eħe, biex imbagħad tkun biċċa like biskuttina. Like a girl. I know I'm here for an expensive time. Let's just be honest about that. Let's cut the crap. Aqbad u għidli ħattini biċċa cucumber li forsi tkun l-itjeb cucumber. Tad-dinja. Li tad-dinja li qatt doqt. Imma tmurx tgħidli water fruit. Ma nafx jgħidu lix water fruit, ok, għad ta' Frank xow xnaf jieda. Water fruit. Ma tiġix tgħidlu water fruit jew, you know, an aqua infused, you know, on a long thing. Jiena li ktaħġa li taħraqni men when they're telling you like Raviola singolari mimlija b'piżelli fini miċ-Ċina. U l-bass ta' Nanti, like girl! Served on a bed of foam. A bed of foam. Jiġifieri inti tgħidli li ġa stajt. Sodda ragħwa.
Li ġa stajt tellajtna qabżieq f'ħalqi u ħa jkolli l-istess esperjenza, ġifieri.
Again, listen, l-ikel Qed napprezza l-artistry, napprezza l-artiġanat li jmur fil-preżentazzjoni ta' esperjenza kulinarja eċċezzjonali, napprezza l-isforz kollu li jsir, imma eatery u gastro pub u dawn l-affarijiet kollha ngħaddi mingħajrhom. Għandhom bżonn jifqu u at the end of the day jiena. Dawk mhumiex qed itejbuli l-esperjenza, qed iqabbduni bruda qabel ma nkun kilt. I want to eat That's the bottom line. Period. U nippreferi nħallas 8.50 bħal ma għandu Seashells Restaurant għal platt Bolognese li jitma' tliet min-nies milli mmur il-fine dining. Lok, jiena ħa nagħmel fine Tiftakar dining. meta Antonella laqas viskielet dak is- Eħe, il-ħela, il-ħela huwa dnub. Jekk tmur il-gastropub m'intix ħa taħ- taħli. Taħli, Għax anzi jalla tħoll jdurlek il-platt ukoll.
maż-żokra.
Litteralment, jiena biex inkompli ma' di, nixtieq niddiskuti xi ħaġa universali li nemmen li kulħadd esperjenzha mill-inqas darba f'ħajtu, li tkun ġo restorant, issa jekk huwiex fine dining, gourmet, eatery, gastropub, l-iżmerċ, ok? Kategorija għaliha. Għaliha, tkun fejn tkun, Jbierek, il-waiter qisu jkun qed jistudjak u jgħid di kif titfa' l-ikbar raviola li għandha fil-platt sħiħa f'ħalqa bit-salsa nieżla mħallqa, ħa mmur insaqsiha, kollox sew? Girl, int jidhirlek li mhux kollok sew the way I'm deep throating the raviola? Like let's be real now. Kollox sew?
Eva!
Gurpsi. like, what the... It's very bad. It's so mean. I'm sure waiters are playing a game. Jien personalment qatt ma kont nagħmilha. Listen, kieku kelli shift ta' 8 sigħat ġo restaurant, at, at that point I will entertain myself. I will go ask the person. Kollox sew Iva, ma bl-akbar tista' radjura tad-dinja wkoll tmur ċaħalqa. taqbad ma' xef u tisraqlu biċċa perżuta Jien biex naħseb jekk taqbad ma' xef fl-eqqel tal-lejl, ħajwadbek il-barra Jekk mhux, jaqbadlek wiċċek u jitfgħu fil fejn qed jaqli. Well then mur pay up sigarett like any other normal person would do, tmurx fuq il-klijent li għandu ħalqu mimli ikel bħalissa. Tgħidlu kollox sew. Actually naħseb fil-kuntest ta' fine dining ma taħdimx għax tant ikunu żgħar il-portions li just ikollok farka f'ħalqek u jgħidlek kollosso and you're like. Iva, u by this point ġa nsejtha. Litteralment I don't even know what I ate right now, water fruit.
I love water fruit. Jien vera kont nobgħod il-cucumbers u issa dal-aħħar vera Vera saru jogħġbuni imma nafx ġarali. Il-cucumbers just anka jien kienu jdejquni għal xi raġuni imbagħad irrealizzajt li m'għandhom togħma ta' xejn. Shout out il-ħjar.
U li meta tikol ħjara. Just isib naqa' texture like haww!
Eħe, u meta u l-freshness, u meta tkun qed tikol ħjara fil-verità. Dik il-freshness vera skoprejt li tagħmel differenza kbira. Look, inti ġieli għamilt dak is-salad li kulmu just like tqatta' fin fin. Tadam! Basal, ħjar, żebbuġ u mbagħad tiksih bl-olive oil u herbs u vera sempliċi u vera tajjeb. Bruschetta. Le, il-bruschetta hija d-dish bil-ħobż u b'taħlita simili fil-wiċċ. Dan huwa salad. So bruschetta salad? Il-bruschetta ma jkunx fiha cucumber fuqha. That's true.
Le, ma fiex cucumber. Ġa sirt nagħmel dik iċ-ċajta, però vera falliet. Anyway, Kjara Riz... Kjara!
Vince u Kjara, il-ħas mal-bass, ma Vince u Kjara. Jek biex taw takkwistaw il-merch, email us on Vince u Kjara at gmail.com. Jek għami fossodda. Oh my god. Girl. Vince u Kjara are signing out.
Those are our legal names. Anyway, jekk tixtiqu tingħaqdu ma' Vince u Kjara l-ġimgħa d-dieħla. Jekk tixtiqu tkunu membri eh, tixtiqu ikolkom. Jekk tixtiqu.
Forst. Minn ħażin allar. Ma kull. Minn ġol taġen, għal-ġonnar.
Minn ġol gastropub, għal-ġol eatery.
Aħjar niqfu dal-episodju qabel nifqa vina.
Jiena nixtieq nagħti apologija tal-brain cells kollha li qed inġelukom titilfu ma' Tul dawn l-aħħar 14 ġimgħa. Girl, 14 weeks. Wow, go At this point, the baby is the size of a cantaloupe.
Imma sinjal li n-nies ta' għandhom ikxela li f'maħħa minn għaw segwuna. Just għandhom dal-fetish. You forsi like, like they are all burnt now and they're like, Of course I listen to l-ħas mal-bass. What else would I do?
The podcast for single-celled organisms. The amoeba right now.
anyway, għandek xi kummenti tal-eluq? The mitochondria is the, the power. powerhouse of the cell.